Is-Soċjetà tal-Arti f'Malta qed tiċċelebra anniversarju importanti b'sensiela ta' kunċerti, fosthom serata ta' mużika mill-pjanist u kompożitur Dominic Galea. Se tkun serata ta' mużika jazz minn kompożituri lokali li żgur se jieħdu lill-udjenza fuq vjaġġ mill-isbaħ. Iżda, se nħallu f'idejn Dominic Galea u d-Direttur Artistiku tas-Soċjetà Karl Fiorini biex jgħidulna aktar. Dan ħa jkun kunċert parti minn proġett ikbar ta' sena qed jiċċelebra l-mitt sena l-Malta Society of Arts ġo dal-post Palazzo della Salle. and the O jazz music minn kompożituri Maltin. Hemm tliet affarijiet importanti fih. Waħda hija l-mużika ta' kompożituri li ħallewna li m'għadhomx magħna. Kommissjonijiet għal kompożituri kontemporanji u mużiċisti Maltin li għandhom għamlu suċċess internazzjonali, marru jistudjaw, għexu barra mill-pajjiż u reġgħu ġew lura Malta u qed jgħallmu u qed iħallu legat tal-mużika. Ġifieri dan qed biex ngħid hekk, naqbadhom kollha f'daqqa u nippreżenta kull xahar kunċert ibbażat fuq dawn it-tliet ehm, tliet elementi. Bħala kompożituri ħajkun hemm ħamsa. Ehm, Charles Sitigat li ħa ndoqqu mill-album li ħriġna sena l-oħra The Promise ehm, minn The Legacy ta' Sami Gallia ta' dadi tiegħi, ħandoq xi ħaġa minn tiegħi wkoll eh, u ħandoqqu waħda ta' Frank Camilleri l-Bibi u oħra ta' Val Valentia. Ħandoqqu format ta' trio, eh, jien fuq il-pjanu Joseph Camilleri fuq drums u Anthony Saliba fuq double bass. Bħala kanzunetti aħna wkoll nimprovizzaw. Is-sabiħ hu li tibniha l-improvizzazzjoni u ttawwalha mingħajr ma toqgħod iddur mal-lowża biex niftehmu. Ħa ndoqqu oħra wkoll ta' insertat tal-papa tiegħi U saba Karl f'xi arkivji li għandhom hawn ta' mużga ilha xi erbgħin sena, qalli di taf biha, kelli kopja d-dar però qatt ma kont daqqejtha u ħa ndoqquha waqt il-kunċert ukoll. Hawn ħafna following inħoss bħalissa Malta, speċjalment ħabba l-Jazz Festival, jattira ħafna udjenzi. Jiena dat tip ta' kunċerti nħobbhom ħafna. Allura etik naqra stimolu biex tipprepara, tagħmel arranġamenti, tlaqqa' n-nies ikun hemm naqra entużjażmu. Ili madwar 20 sena issa nirriċerka fuq eh, mużika ġazz Maltija. ta' kompożituri ta' qabli speċjalment u ikun ħaqqhom daw intuhom naqra ġieħ għax Jekk ma nuħdux ħsiebhom aħna daw ħa jintremew u l-ġenerazzjoni ta' warajn aqqas biss ikunu jafu bihom. Allura bis-saħħa tiegħek insertajt ilħaqthom ftit jien ħafna l-ġenerazzjoni ta' missieri u naqra ikbar minnu. Allura kemm nista' jkun jekk nara xi ħaġa valida artistikament fil-linja tal-jazz, Tipprova ttellagħha fil-wiċċ. Ser ikun hemm kunċert fix-xahar. Ma' dawn il-kunċerti hemm ukoll marbuta masterclass, jiġifieri kull mużiċist li jiena stidint, kull artista, jumejn wara l-kunċert tiegħu ser jagħti masterclass b'xejn fl-instrument u l-ġeneru tiegħu lil studenti tal-mużika Maltin jew mużiċisti li jistudjaw Malta, li qegħdin jgħixu Malta. Għal min jixtieq jattendi dawn il-kunċerti, nitolbu imur fuq eh, is-sit tal-Malta Society of Arts jew nkella fuq il-Facebook page tal-Soċjetà tal-Arti jew nkella fuq il-Facebook page ta' ta' dawn din is-serje ta' kunċerti.